Asan Sabri Ayvazov Annecigim nerdesiñ, kel! Müthiş açlıq devrinde. anasız-babasız, kimsesiz, baqımsız qalmış bir çoq çocuqlarle beraber Şadiyecik de çocuqları imaye cemiyeti tarafından Aqmecit çocuq ocağına ketirilmişti. Aramızdan biñlerce qurban alan açlıq, şiddetini ğayıp etmege başlayınca, çocuq ocağındaki balalardan bazılarınıñ anası, bazılarınıñ babası yahut qardaşı ve emşiresi, bazısınıñ da aqrabası kelerek, olarnı bilerekşer alıp ketiyorlardı. Bu süretle bir-eki ay içinde çocuqlarnıñ episi dağılmış, bunlarnıñ yerine diger faqır çocuqları yerleştirilmişti. Faqat Güzel Şadiyeçigi ise arayan-sorayan olmamıştı. Çocuq ocağı müdiresi Şadiyecigin nereli ve kimlerniñ qızı olduğını sordı. Lâkin Şadiyecigin gül ğoncesini andıran küçük ağızı kilitli emiş kibi açılmayırdı. Müdireniñ sualine iri, mauv ve cazibeli közlerinden aqtığı közyaşlarle cevap vermişti. Aradan bir sene daa keçti. Yeni kelen çocuqlar da dağılmıştı. Çocuq ocağında Şadiyecikten başqa kimse qalmadığından, çocuq ocağınıñ qapatılması hususında emir kelmişti. Müdire Şadiyecikten nereli, ana ve babasınıñ kimler olduğını bir kere daa sordı. Şadiyeçik, bu defa dahi közlerinden aqtığı elmas daneleri kibi, közyaşları ile cevap vermek istemişti. Faqat müdireniñ kösterdigi israr ve verdigi izaat üzerinde ağlayaraq, Ne anem var, ne babam. Adlarını da bilmeyrim. Yetimim. kimseçigim yoqtır. Yalıñız doğduğu yerimni bilirim, diye köyniñ adını da söyledi. Çocuq ocağı çamaşırcılarını yıqan çamaşırcı qadınlardan biri Şadiyeçigin kimsesiz olduğunu ve artıq on yaş toldurmış bulundığından işe yaraya bilecegini añladı. Onı müdireden istedi. Müdire Şadiyecige çamaşırcıa teslim etmek istemiyirdi, faqat kendisi başqa, uzaq bir şeerge könderilgeninden onı vermeye muvafaq etti. Ve çamaşırcıdan Şadiyecigi incitmamasını rica eyledi. Şadiyecigi quçağına alaraq, beş daqqa qadar öpüp oqşadıqtan soñra, Ayda, Şadiyçigim, ağlama. Bu qadınle beraber ket. O seni baqar, onıñ yanında qal. Men Qırımğa kelirsem, seni kendi yanıma alırım, dedi. Tekrar onı öperik, İkisiniñ de közleri yaşlı olduğu halda vedalaştılar, bir-birinden ayrılıştılar. Çamaşırcı qadın Şadiyeçige alıp kötürdi. Şeer kenarında, qaya başı civarında, tar bir soqaqta, divarları qırmızı balçıq lesip almış eski çökük, pencere çevreleri tahta ve teneke parçaları ile qapalmış bir evniñ ögünde turdılar. Eve kirmeden. soqağınıñ çöle çıqqan ucunda quyu bulundığını ve suyu oradan aldığını çamaşırcı qadın Şadiyecige köstermişti. Eve kirdikten soñra çamaşırcı Şadiyecigi qarşısına oturttı. Oña ğayet sert ve qaba bir dil ile accı-accı nasiatlar, ögütler berdi. Odun, kömür, suv ketirmek, ateş yaqmaq, ütü azırlamaq, kendisi ile beraber çamaşır yıyqamaq, eve kelip kitkenler, evde olan işler aqqında iç kimseye söylememek kibi vazifeleri yapmağa borclu olduğını, bunlardan birini itimal eterse, köpekler kibi evinden quvacağını añlattı. Şadiyeçik bütün bunları diñleyir ve deren köküs keçirirdi. Çamaşırcı Şadiyecigin titregenini körünce, Başını kesilmiş tavuq kibi qarşımda qaltırayıp turma, söylediklerimni añladıñmı? diye onıñ başını tutıp silkti. Lampayı yaqaraq, Şadiyecigi kirli ve ıslaq çamaşırlarnıñ bulundığı qaranlıq rutbeli bir odaya kirdirdi. Odanıñ kenarında, divar altında yarı ıslaq, yarı çürük, toban ile tolu, eski, kirli bir minderin Şadiyeye yataq olacağını köstererek, A qız, işte burada yatırsıñ, bu seniñ yatağındır. Yat aydı, saba erken qalqıp su ketirersiñ, dedi. lampayı alıp kötürdi. Zavallı Şadiyeçik qaranlıqlar içinde qaldı. Gizli-gizli ağlayaraq, dünyada bütün varlığı üstündeki elbisesinden ibaret olan rubasını, ayaqaplarını çıqarmaqsızın yattı. Kirli paslı, yırtıq yorğan parçasını başına çekti. Ağladı, ağladı. Biraz soñra yorğanını başından çekti, etrafına baqındı. Faqat, qaranlıqtan iç bir şey körünmey yürdi. Qorqular, titremeler içinde qaldı. Közlerini yumdı. Kene açtı, kene ağladı. Sabaya çıqarsam, buradan qaçarım, deyirdi. Yorğannı tekrar başına çekti. Saatlarce qorqular, titremeler içinde çırpındıqtan soñra, kendisine bayğınlıq kelip, Uyudı. Uyqusında bulutlar içinde beyaz elbiseleri ile uçan hafif ve titrek, yanaqlarını kendisine doğru uzatan ve validelerden başqa iç kimsede körülmemek itimalı olmayan lâtif tebessümlü, validesini körüirdi. Onıñ quçağına atılmaq, onıñ sevgisini, oqşayışını ve şefqatınıñ lezetini tatmaq isterken, merametsiz qattı bir qol omuzcığına toqunaraq bütün vucudını sarstı. Uyandığı zaman Çirkin, igrenç bir öksürük ve iddetle qarışıq qaba bir ses, Aramzade, halq, ölüm yuqusına yattıñmı? Çabik ol! Çıqacaq közleriñni aç, patlaycaq başıñnı qalqtır! Kit, quyudan su ketir! dedi. Şadiyeçik bu şiddetli suvuq emre itaat etti. Qalqtı. Faqat odası kene mezar kibi qaranlıq edi. Çünki içinde ziya kirecek penceresi yoq edi. Elleri ile yatağı etrafını aradı, süyreklene-süyreklene qapuyi bulıp çıqtı. Kendisine verilen uzun bir ağaç ile eki qoğayı aldı. alâ soñuna qadar körmeye muvafaq oldığı rüyasınıñ hatırası ile mütehassıs olan mamur közleri köz yaşları ile tolu bulundığı alda soqaqqa çıqtı. Çamaşırcınıñ keçen aqşam kendisine kösterdigi quyuya doğru yürürdi. Seer bulutları Kök qubbesini tezyin idüür. Kün doğu tarafı yavaş-yavaş qızarıur, quşçuğazlar da bar neşideleri oquurlardı. Şadiyecik kite-kite quyunıñ yanına keldi. Qoğaları ve ağaçları yere bıraqtı, quyudan sunu nasıl çekebilecegini tüşündi, derin bir nefes aldı. Bu esnada Kendisi kibi bir sefalet refiqasınıñ da aynı işle keldigini kördi. Onıñ yardımı ile qoqalar toldurıldı, kendisine teslim etildi. Şadiyeçik qoqaları ağaçnıñ uclarındaki çengelleri astı, omuzına almaq istedi, faqat qaldıramadı. Kene quyu başında rastkeldigi sefalet refiqasına arzı ihtiyac etti. Qoğalar çamaşırcı qadınnıñ evine qadar ketirildi. Şadiyeçik, küçük, naif elleri ile qoğaları birer-birer içeri aldı. Faqat qolları, ayaqları titrüyurdı. Bunı kören çamaşırcı qadın, Aram sütemmişniñ balası, ne titreyip tuygıysın? Alâ eki qoğa suvmı ketirdiñ? Bunıñle iş bitmez, on qoğa suv daa ketireceksin, aydı çabik ol, şimdi ayaqlarıñ qırarım, diye bağırdı ve başqa bir odaya kirdi. Şadiyeçik soqaq qapısınıñ ögüne çıqıp turdı. Uzaq ufqlarda semaviy bir hayal arayan, masumane baqışları nurlar içinde qalmış Meşriqqa ilişti. Quşçuğazlarnıñ qanatlarını, gül melevşeleriniñ şebnemelerini yaldızlayan ve atta ayatta bir künniñ da başlandığını bildiren sırma saçlı küneş çatır dağ arqasından doğu yurdı. Şadiyeçik boynunı bükük. Közleri yaşlı oldığı alda, küneşniñ butuluvına baqarken deren bir ayret isi ile mütehasıs oldı. Çatırdağ ile kökniñ birleşmiş kibi köründügi yerinde annecigini körmek istey urdı. Qaç daqqa. Yaşlı közleriyle bu tulu levhasını temaşa etken soñra, suvuq ve nefretli bir nazar ile çamaşırcınıñ evine baqaraq, Artıq burada qalmam, kitecegim, annecigimni araycağım, dep tüşündirdi. Soñra suratlı adımlarle yürmeye başladı. Yalı boyunıñ arabalarınıñ durduğu hanlarından birine kitti, arabalarnıñ ne zaman keteceklerini soradı. Murat aka namındaki arabacı şimdi ketecegini söyledi. Şadiyeçik kendisiniñ de arabaya alınmasını rica etti. Arabacı Murat aka sabalarını eyecanlar içinde böyle küçük bir qızçığaznıñ yalıñız başına yalı boyuna kitmek istedigine meraq etti. Nereye ve kimge kiteceksiñ? dep sordı. Köyüme, anneçigime kiteceyim. Cevabını verirken ağlamaya başladı. Murat aka ne içün ağladığını sordı. Şadiyecik araba kirası vermeye parası olmadığını söyledi. Murat aka onı parasız kötürecegini bildirdikten soñra eşyası olıp-olmağanını da sordı. Ne eşyam var, ne kimsem. Kendimden başqa adamım üstümdekinden başqa da şeyim yoqtır, dep cevap berdi. Murat aka qızcağaznıñ bu alından müttesir oldı. Atta yüzünde, közlerinde şefqat ile qarışıq bir üzün, dudaqlarında ağlama alâmetleri köstergen bir titreme asıl olunmıştı. Pek eyi, qızım. Kel, arabaya otur, seni köyüñe kötüririm. Qarnıñ aç ise, biraz penir, ekmek vereyim de ye, dedi. Şadiyecik arabaya atladı. Murat aka haneci ile esabını keserek, yolğa çıqtılar. Lâkin caddesinden keçerken Şadiyecik yarı açıq qolu ile Sabıq Veli qonağını köstererek, Bu büyük bina İbranaylar mektebi emiş. Men buyursem, bizim çocuq ocağımıznıñ müdiresi de meni bu mektepke vermek isteyirdi. Ebet, qızım, menim torunım Ayşe de burada oquyır, ebeanay olacaq. Bir yıldan daa mektebi bitirecek, soñra köyümizdeki ambulatoriyada çalışacaq emiş. Dün oña anasından mektüp ve para ketirmiştim. Kablukov hastahanesini keçtikten soñra, arabacı Murat aka atlarnı süratle aydamaya başladı. Şadiyecik qaç defa arqasına dönip baqaraq, O artıq meni bulamaz, meni yolumdan qaldıramaz! Kim bulamaz, kim qaldıramaz, Şadiye? O, çamaşırcı qadın! Şadiyeçik bütün başına kelenleri birer-birer Murat akaya añlattı. Eki saat soñra Sırlı köpür nam Mayleye keldiler. Araba turdı, atlar tuvarıldı. Bir saat qadar burada turacaqlarını arabacı Şadiyecige söyledi. Atlarına yem verdi, Şadiyecik o zamana qadar çamaşırcı qadınnı kelip-kelmeycegini sordı. Arabacı, Kelmez, qızım, kelse bile, artıq elimden alamaz, dedi. Olar qavehaneye kirdiler. Orada ekmek, penir yediler, çay içtiler. Qavede bulunan yolcu ve arabacılarnıñ episi Şadiyecigiñ yüzüne, közlerine baqıyor, onıñ güzelligine ayran oluyurlardı. Şadiyeçik, çocuq ocağında oqumaq-yazmaq da ögrengeninden, masa üzerindeki Yeni dünya gazetasını oqumaya başladı. Yolcular buña da ziyade şaşıyorlardı. Şadiyeçik, qaveniñ altı qırmızı tula töşemeli sofasına çıqtı. etraflara baqtı. Quşçığazlarnıñ yeşil orman içinde gizlenerek, küneşe qarşı qanatlarını açıp, kendilerine mahsus olğan ve neşideleri ile bari alğışladıqlarını diñledi. Qarşısındaki bağçada sıq yapraqlı yüksek ağaçlarnıñ altında hafif rüzgârnıñ tesiri ile dalğalanan çemenler üzerine

Tarik idişine baqtı. Çocuqluğı tatlı, bir sürü ile ayqırmayı mücib olan bütün bu şeyler Şadiyecige ğayri-ihtiyari olaraq, Ah, ne qadar güzel! dedirtti. Şadiyeçik aynı zamanda küçücük parmaqları ile melevşeleri ve türlü çiçekleri qoparmayı da unutmay yürdi. Bunlardan bir demet yaptı. Anneçigime kötürecegim düyürdi. Ayağa qalqtı, iri mavı közleri ile arabacıya doğru baqtı. Murat aka dahi onıñ bu masumane baqışına insanlığın riqqat ve şefqatını tefsir eden bir nazarı ile muqabele ederek, Kel, qızım, vaqıt oldı, gidelim, dedi. Arabaya mindiler. Aluşta tarihı ile Yaltaya doğru kitmeye başladılar. Şadiyeçik bir çerik saat soñra uyumıştı. Murat aka arabayı durdurdı. Arabada bulunan şeker ve pirinç ile tolu çuvalları üzerine yolluq qalın tonunı yaptı. Yavaşça ve soñ derece bir ihtiyat'le Şadiyecigi yattırttı. Başınıñ altında da ailesi içün aldığı anterlik basmaları qoydı. qamçısı ile atlarına toqundı. Araba orta suraatli yürümeye başladı. Murat aka qarşı taraftan kelen araba ve avtomobilleri çarpışmamaq içün atlarını ne derece diqqatle idare ede yürdi ise, Şadiyeçigin uyanmaması içün de arabayı o qadar sallatmamaya çalışır ve Ara-sıra Şadiyeçige baqa yurdi. Saat on ekiye doğru ağız qırq keçtini keçtiler. Mayıs küneşiniñ kümüş renkli ziyası ve qızdırıcı sıcağı Şadiyecigiñ beyaz yüzüne uzun kirpiklerine toqundı. Eñ mazun, yüreklere ümütler vaat etecek qadar cazibeli olan iri mau közlerini açtı. Kendisi toplayaraq emman doğuruldı. Yolun sağ tarafından köpüre-köpüre aqqan saf beraq suv ile yüzüni yıqamaq istedi. Murat aka arabayı durdurdı. Şadiyecigin bu arzusını da yerine ketirdi.

Diye sevinçle bağırdı. Murat aka, Hayır, qızım, deñiz, siziñ köyüñ deñizi, amma yalıdaki köy aluştadır. Siziñ köyüñize bir künlük yolumız daa var. Arabanıñ dolanbaçlı yol ile kitmesi, Küneşniñ sıq yapraqlı yüksek ağaçlar arasından süzüle-süzüle parlaq şuaları serpmesi, dallarnıñ yerlere qadar sırqması ve er eki daqqada qarşısındaki tabiat levhalarınıñ deñişmesi Şadiyeçigi çoq meraqlandırı yürdi. Deñiz yaqlaştıqça, Şadiyeçigin yüzüni üzünler, kederler qaplıyor. Mavı közleri yaşara yurdı. Yüzüni köstermemek, közyaşlarını gizlemek içün çocuq ocağı müdiresiniñ kendisine bağışladığı ince beyaz mendil ile yüzüni qayadı. İçini çekti. Ğayet yanıq bir sesle. Anne desem, anem yoq, baba desem, babam yoq, türküsini yırlap başladı. Murat aka bundan müttesir olaraq, o da Şadiyeçige refaqat yürdi.

Orada da eki saat raatlandıqtan soñra Yaltaya kitmek üzre areket etmişlerdi. Selbiler, çinarlar, bağ ve bağçalar içinde boğulmuş sayfiyeler arasından Aluştanıñ kenarından deñiz yalısına endiler. Şadiyecik, deñiz amamları, iskeleni, iskele qarşısındaki vapurı, iskele üzerindeki yolcularnıñ qalabalığını seyir ide-ide gidiyor ve Murat akaya diyordı, Burası da güzel, amma bizim köyümüz daa güzeldir. Bizim köyniñ selbileri, ceviz ağaçları, bağçaları, parkları, sayfeleri de dülber, yalısı, qayaları, qumsalları da iyi, dağları, qırları da şırnıqlıdır. Murat aka Şadiyecigin bu mutallâsınıñ doğru olduğunu tasdıq yolu. başını sallay yurdi. Aluştanıñ dolanbaçlı yoquşından yavaş-yavaş çıqmaya başladılar. Büyük Lambat bağ-bağçalarına yaqlaşmaqta eken, küneş de ğurup etmiş ve Şadiyecik kene uyumıştı. Arabanıñ Degirmen köyde eki saat durdığından Şadiyecigin haberi olmamıştı. Saba serinliginiñ tesiri ile olmalı edi ki, Masandra nam malede yaltaya inmekte eken, Şadiyecik titremeler içinde uyandı. Başını qaldırıp etrafa baqındı. Yolun sağında yeşillikler, bağçalıqlar içinde bulunan ayvasılı, dere içinde derekoyu, qarşısındaki Yaltayı körünce, Murat aka, bu körünen yerler neresidir, köyümüz daa uzaqmı? Köyümüze daa kelmedik, körünen köyler ayvasıl, derekoy köyleri,

Ağladığım içün yolumızı basanlardan biri tüfek qondağı ile arqama urmıştı. Şimdi analığım meni körse, kim bilir ne qadar sevinecek. Yaltaya kirdiler. Murat aka, hanlardan birine kirip, atlarını tuardıqtan soñra, Şadiyecigin köyüne kitecek arabalar yanına vardı. Bir arabacıdan onı kötürmesini rica etti. Şadiyeyi arabaya oturttı, alınından qaç defa öperek oña qaç ruble ediye verdi. Şadiyecik ağlayaraq Muratakanıñ elini öpti. Ekisiniñ de közleri yaşlı olduğu alda ayrılıştılar.

Arabadan enerken, orada bulunanlarnıñ episi kendisine diqqatle baqıyor ve Maşşalla balaya, qoqla kibi sözleri söyleyrdılar. Faqat onı iç kimse tanıyamamıştı, çünki köydeşleri Şadiyecigi açlıqtan öldi esap eterlerdi. Şadiyecik arabadan endigi kibi, kendisine analıq-babalıq etken Feride abla ve Üsein akanıñ evlerine kitti. Faqat kendileriniñ açlıqtan öldüklerini añlağan kibi, evleriniñ de bir taş yığınından ibaret olduğını kördi. Bundan çoq müteessir olaraq ağladı, başını sağ omuzı üzerine bükerek tüşündi. Nereye kitecegini, kime muracaat etecegini bilmiyurdı. Qomşularından biriniñ qızı Fatimayı tanıdı. Emman yanına varıp, Fatima, meni tanıdıñmı? dedi. Yoq, tanımadım, sen kimsiñ? Şadiyecik bu suale bir kereden cevap vermekten çekindi. Çünki kendisini tanıdırsa, Fatimadan nasıl muamele körecegini bilmey yürdi. Fatima Şadiyeçigin güzelligine şaşıyır ve böyle güzel bir qıznıñ kendisini tanıdığına tacip eterek, Ya sen meni nereden bilesiñ? Adımnı kimden ögrendiñ? Men seni çoqtan tanıyrım, emşireñ Selimecigi de bilirim. Vay, demek sen epimizi bilirsiñ! Ağlamsıraraq, Selimeçigimiz Al kömelekten öldi. Dün anamle mezarına çiçek kötürdik, başına İstanbul sümbülüni tiktik. Şadiyeçik ağlamaya başladı. Ahı ne içün o öldi? Ne içün onıñ yerine men ölmedim? Onıñ anesi, babası, emşiresi var, onıñ evi, soyu-sopu var, o yaşamalı idi. Ölüm onıñ yerine menim canımı alaydı. Fatima da ağladı. Bir-birine sarılışıp kene ağladılar. Fatima Şadiyeniñ adını ögrenmeden, onı tanımadan evlerine çağırdı, annesi Saide totay ile tanış etti. Saide totay diqqatle Şadiyeyi közden keçirdikten soñra, çırayını sıqaraq vahşiy bir sesle Şadiyeye Tez evimden çıq, közüm ögünden coyul, evimni aramlatma, diye Şadiyeniñ qolundan tutaraq onı qapudan tışarı quvdı. Qızı Fatmaya çevirilerek, Sen bu aramzadeyi, bu piçi nereden bulıp ketirdiñ? Bu bıralqı, açlıq vaqtında ğayıp olan Şadiyedir. Eger onıñle bir daa körüşecek olurseñ, seni aram evlât eter, evimden quvarım, diye bağırdı. Arası çoq keçmeden bütün köy ealisi Şadiyecigi tanıdı. Onı tanıyanların episi kendisinden nefret eti yürdi. Bir çoq qapulara. Pek çoq kişilere muracaat etti ise de, onı imaye eten olmadı. Mektep muallimi Şadiyecigiñ aqıllı, terbiyeli, becerikli bir qız olduğını körip, onı mektebe almaq istedi ise de, köyüñ cemaatı Eger muallim Şadiyeni mektebe alırse, bütün çocuqları mektepten alacaqlarını bildirmesi ile, muallim de niyetinden vazgeçmeye mecbur oldı. Bu süretle Şadiyeçik yaz vaqtını kurortlara kelen musafirlere çiçek satmaqle keçirdi. Biriktirdigi paralarını saqlamaq içün kendisinden çiçek aldığı bahçıvana vermişti. Bahçıvan apansızdan öldi. Şadiyecik bahçıvannıñ oğluna muracaat etip, saqlamaq içün babasına para verdigini ve bu parayı şimdi verilmesini istedi. Bahçıvannıñ oğlu, Menim ondan haberim yoq. Babam öldi, mezarda yatır, kit ondan iste, dedi. Şadiyecik ağlayaraq, yalvararaq pek çoq israr etti ise de, biriktirdigi qaç kümüşi almaya muvafaq olmadı. Niayet, küz mevsimi, bağ bozum zamanı keldi. Şadiyecik içün artıq saçaqlar altında, divarlar tübünde gecelemek müşkülleşmişti. Atta bir gece yağğan yağmurlar altında ziyade ıslandığından suvuq alaraq, öksürmeye başlamıştı. Bir taraftan öksürüginiñ şiddetlenmesi, diger taraftan az yemesiniñ tesiri ile çeresi solmaya, sararmaya, yüz tutmuştı. Şadiyecik pek assas edi. Bir yağmur tamlası, bir bulut parçası, bir aqşam zamanı, bir quşnıñ nağmesi, bir qatra közyaşı, mazunane bir tebessüm, ğaribane bir baqış oña pek toqunuyur, onı pek müttesir etüyurdı. Küz mevsiminiñ azin serin bir kününde sarılıqta veremli qızların çeresini tanzir eten sarı yapraqlar pek manidar birer taassur nidası ile topraq üzerine tökülürken, er zamandan da ziyade mukadder bulunan şadiyecik, Bağçalar, bağlar arasından dağlara doğru ketiyordı. Keçmiş zamanlardan, yüzlerce sene evelki allardan haber veren büyük ceviz ağaçlarınıñ acayip bir hışıltı ile tüşmekte olan yapraqlarınıñ üzerinden yürmesinden şaqırdılar asıl olurdı. Şadiyecik egilerek, avçına bir yapraq aldı, onı sıqmaya başladı. Yüzüni deñize doğru çevirerek, bir ağaçnıñ altında oturdı. Uyur kibi bir vaziyet aldı. Qaç saat soñra Ömrü kibi boş, baht kibi qara ve içinde güzel bir rüya bile körülmemek ihtimalı olmayan menüs uyqusından uyandı. Küz küneşiniñ aqşam üzeri. Deñiz üzerinde renkli şualar bıraqtığını kördi. Altında oturdığı ağaçnıñ dalı üzerinde yırlayan bir quşçığazğa baqtı. Anesiniñ de oña yiyecek ketirdigini körünce, közleri yaşlandı ve dedi: Ah, ne içün menim aneçigim yoq? Ne içün men de bu quşçığaz qadar bahtlı degilim? Köklerde yıldızım olmadığı kibi, yerde de iç kimsem yoq. Ne anne quçağında yattım, ne beşikte sallandım. Men kimim, annem, babam kimler? Bir şey bilmüyürüm. Bildigim bir şey var ise, o da üç aylıq iken annecigim tarafından köyümüziñ cami ögündeki musalla taşı üzerinde bıraqılmış bir qız emişim. Köyümizniñ bütün çocuqları maña yabancı közü ile baqıyırlar, maña köydeş demeyirlar. Oynadığı oyunlarına meni qabul etmeyirlar, episi maña piç, temizsiz deyirler. Köyümizniñ bağları, bağçaları, tarlaları arasından keçerken şırıl-şırıl aqmaqta olan temiz, arınıq suvlar başında anneleriniñ balaçıqlarını quçağına alaraq öpçüklerini,

Köye enerek, Şadiyeçik ağlaya-sızlaya camiye doğru kete yürdi. Çünki geceyi qapusı daima açıq bulunan camiyin bir kenarında keçirmek isteyirdi. Cami azbarına kirdi. Dünyanıñ, ayatnıñ bütün elem-kederlerini kendisi üzerine tatmaya başladığı musalla taşına, közlerini tikti. Güya oraya bıraqıldığı zaman anneçiginiñ aqtığı köz yaşlarınıñ izlerini arıy yurdi. Bir kereden yerinden qalqaraq, er biriniñ başı ucuna qara selviler tikilmiş biñlerce mezarı avı olan mezarstana doğru qoştı, er birine ayrı-ayrı baqtı, oña mezarlarnıñ episi bir körüni yurdi. Yer üstünde anneçigini, babaçığını bulmadığı kibi, yerniñ altında da bulamacağına emin oldı. Boynunı bükerek, tekrar ağlamaya başladı. Közlerini sile-sile, ayaqlarını çeke-çeke kene cami ögüne keldi. Annesiniñ ağuşından ayrılaraq ağlamaya başlağanından on bir yıllıq bir zaman keçirdigini hatırladı. Etrafına baqındı. Bir kereden yere çökti, titredi. çırpındı. Büyük bir zamet ile qalqtı. Musalla taşınıñ üzerine serildi. Qollarını köksü üzerine qoydı. Közlerini köklere tikerek, Annecigim, nerdesiñ? Kel! Meni al, meni bıraqtığıñ taş üzerine seni bekleyrim! diye bağırdı. Közlerini yumdı. Soñ nefesini alaraq, ebediy raatlıq yuqusına yattı.